For di siman pasá a drenta notisia ku Partido Nashonal tabata tin un reunion kaminda emoshonnan a bai hopi haltu. Awe nos kolega a kombersá ku señor Gwendel Mercelina di Partido Nashonal, kual su nòmber a keda menshoná komo un di e personanan den e reunion. Kere na promé lugá sigur den e estado ku nos pais ta den aki awor aki ri un reunion por ehèmpel di CPR ami no ta e persona adekuá pa hiba niun palabra sigur den e kuadro di lokual ku Partido Nashonal ta saliendo. Un kos mi sa si Nashonal ta refleho dje pais aki anto mi tambe ta siña anto mi ta keda mira kuantu mas e e amor ku e pueblo aki tin pa Nashonal pasobra kada un kos ku Nashonal pasa den mi ke mende A mi mester nibi sey, ya kaba e ta pa for tur ena ta papia riba dje dos e tin un deliberashon dushi ku komunidat ke ke esaki ku ta sosode pero mi ta kere e hende adekua pa dirigi e preguntanan aki na dje ta e lider di partido i tambe e presidente di partido. Nombramentu di un koloborador nobo ta e eshu di e diskushon. Bon, mi ta kere tin tin situacionnan cu ta papia tin un aña y mas cu nos no tin un colaborador den fraccion, enton mi ta kere cu si mester bini cu solucion esey ta un cos cu nos ta considera humano y mester por funciona y keremi cu nombramento di un colaborador no por bira noticia nacional. E ta imposibel cu den e pais aki nos te pone atencion na e cosnan ey mientras tin hendenan cu ta pensando kico ta e pasa cu nan trabao pa cu refineria Mientras tin situacionnan cu nos tin cu hiba e blackoutnan cu ta pa pasa ey. Awor aki bo ta mira cu e persona cu a tuma su retiro ken si bini cu un nos sa cu nos situacion ta precario di nos energia. Kico ta pasa si bin un blackout awor kita ken bo ta culpa. Des tin hopi cosnan importante anto ami ta cu esakinan den parti di nos cu ta importante cu mi ta kere cu ta na ami su lugar pa contesta esakinan. Nos koleganan a purba tur manera pa saca afo si ta berdad e loke nan tin papia di entrega asiento y bai. Pero señor Mercelina no ke declara nada. El a finalisa bisando cu ta spera cu niun hende no tin problema cune. Mesun kos nan lo bisa bo ku den un famia semper mester tin diferensha di òf den mi famia den todo kaso den mi kas mi tata lo bisa bo e no tin poder riba mi pasobra e sa nunka kiko kiko mi lo bisa pasobra bo a krea un yu ku bo ke pa para echo i derecho den e pais aki anto un kos mi sa bo por laba tur kos ku a bon menos bo nòmber Wendel Mercelina tin ku kana un kaminda politika ta mi proposito no mi karera tin hende ku ta tin mester di politika pa ta ken nan ta. Ami den e kaso aki mi stima politica, e ta un pasion, pero si e realidad of e scenario ta duna bo espacio, nos ta wak, pero mi no ta. Palabranan di entrega asiento y bay laga partido a cay? Atrobe, mi ta kere cu tin cosnan cu a sali den prensa, ami no ta e hende adecua pa bay bisa si of no, mi nomber ta menciona. Nos ta p'esei mi ta duna bos nan e e e e entrevista aki, pero ku si mi tin ku bai nos ta kana krusa e brug na momento ku tin ku krus'é, anto mi ta krus'é pi abou. E amor pa Partido Nashonal t'ei k'é tu bai? E amor pa orden, desensia ku disiplina, e amor pa un partido ku sigur mi ta kere hopi hende por bai bèk dia ku mi a ser. un di juli binti binti ku mas drenta den e partido ku mas ta ta laga nos bisa entregá komo membresia mi inskripshon mi famia etsetera tur ku a bini ku mi anto mi sa ku den e situashonnan aki hendenan ta bai asta menshoná kosanan di pasado òf por ehèmpel Si te kosnan aki señora Leefland a soportá, danki Dios mas siña di señora Leefland ku mi por ku kaminda mi ta aki. Dus esei ta e lès. Kon ta ki relashon entre abo i señor Meitrie? Mi relashon? Sí. Mi ta kere ku ami no tin problema ku ninhende. Mi ta siña kobon di tur kos ku ta pasa. Abo no tin problema. Tin nan si tin problema ku bo? Mi ta spera ku no. Di e forma aki nos ta pasa pa nos.